ɛyɛ o abusua yɛatra sɛ bia ɛgya so tv ni yɛkɔ dwa so fa deɛ ɔdwa so ne yɛde abrɛ mu gya so fɛfɛɛfɛ ɛnɛ yɛkɔ kwakuma no bob siga aso ɛyɛ uh, kuma woodfoɔ Nsɛm na aba na ɛsɛ sɛ owura sinitwa mu a na ɔte sinitwa ase. Nti ɛkɔ sinitwafoɔ no aso ɛ na nsɛm pii nsɛm no ɛbobɔ ayɛ buburu gyaa sabadwee. Ah, Bernard Nyako wuo akyi nsɛm no ayɛ bebree na nkɛse ɛwuo akyi ni abofono nanso Ghana deɛ ɛkɔ akɔyɛ sɛ obiara ntoo ne kɔn nguu da Obi a ɔbɛwu biara na ayɛ sɛ biribi batabata ho. Ɛyɛ nsɛm pii. Na yɛbɛkɔ akɔgye nsɛm no, na ansa na no yɛnhwɛ baabi a Bible mu yɛbɛnya saa nsɛm a ɛne ɛbɛfɛ. Yɛnhwɛ, yɛmmisa mfiri Florence Obi Nim hɔ no. Kɔdi adanseɛ yi.
Yɛnkɔ Hebrews, Hebrews chapter four verse twelve, deɛ asɛm no wɔ hɔ. Oh yeah. Owura ne obi nim ampa. Hey, ɛna ɔde ama yɛ no. Hey. Ɛde abusua wanya ɛyi ama yɛ wie deɛ na yɛbɛkɔ akɔ akɔgye nsɛm na firi Bob Siga wo yɛ aggressive talk. Mhm. Nti mpanyin sɛ obi ntwe trodo ɛma toa na ka kum so yɛgye no kɔkɔɔ anum anaa ɔpam boɔ mɛboa. Mpaifo se Kaku yɛgyene kwaku anum. Wate ababaawa no adanseɛ.
Kaku yɛgyene kwaku anum no hwan na ɛkasa hwan na ɛyɛ kwaku wɔ dɛm a? Kyɛ sɛ me wɔ diifoɔ bi ne wada me kwaku ana? Na hwan na ɛyɛ kwakuo?
Mempɛ sɛ mewɔ baabi a bɛkasa sɛ ne bi da sɛ meka sɛ na bɛka bi ase kaku agyine kwaku kwaku anum ne sɛ me medwa meyɛ kwakuo mebua na wo sa frɛ mprɔ wahu kwaku ayɛ prɔfɛt da So ɔde ka. Dɛn yɛbɛgye afiri Kwaku anum? Ah nti yɛbɛkɔ um, Bob Seger, Kwaku Manu asoɛeɛ na ɔde nsɛm no abrɛ yɛn. Nsɛm no kyerɛ sɛ ɛdɔɔso yie, ɛyɛ nsɛm a ɛdi ka, owuo akyi nsɛm pii. Wobɛyɛ saa ma yie ne amanfoɔ anigyeɛ a wɔwɔ ne akoma pa ne awerɛhoɔ a nnipa wɔ mu no, mobɛmene ate nkurɔfoɔ ani so. Ɛnɛ yɛakɔtena Adom TV o. ɛna yɛsɛpɛ yɛ yɛ yɛde se ɛyɛ kumawudu sɛ kumawudufoɔ nyɛ nipa papafoɔ ɔmo anwene bishop ho obi kura hɔ ma kɔmɔ ne akɔ mehwɛ paa a yɛafrɛ kwabena ne agyina so a yɛdwodwo no ba mepisa sɛ enti mo spɛt mo yɛ wɔ yɛ wie na mo aspɛte sɛ kumawudifoɔ mmra anaa asɛm bisa deɛ mo yɛ yi abusua ɛti mo pɛ sɛ mo yɛ wei nyinaa wie ɛti mo aspɛte sɛ actors and actresses ɛmfa kaa anaa yɛntu kaa ɛmra mo fie ɔsɛ yɛbɛyɛ yie mo yɛ agu yɛ nnuane anim ase abusua mo nyae mede bia meka aggressive talk on metwa atwa abusua mu nyae abusua mu nyae ɛmmoa berɛ wei ɛmmoa yɛ nnua no ɛmmoa yɛ nnua hɛ twɛ ma mentwe no ante a ɛpono mu na ɛyɛ den sisi a mode hyɛ na ɛda hɔ sɛ sini na ebi antu kaa ama ɛyɛ no anaasɛ biribi a Ɔnlusu hwee. Kwaku Manu maa mɛ bi a, menlusu hwee. Menya berɛ koraa mɛtumi de ayɛ me biribi. Mɛsiesie adu, wɔwɔ location ɛwɔ baabi a wɔwɔ no. Ka hunu sɛ baabi a wɔda no, sɛ ɛwɔ fie koraa no a, wɔbɛtɔ aduane ama no wɔakɛse adi. Nti sɛ kyena Saturday, so wɔbreki location mpo, na kɔ so ɔba hɔ a wa wa wa ka hu sɛ walusu sika because wɔyɛ ne budget four days a ɛba kɔɛ five days because one day no wɔde gya yɛ sɛ tu kaa ɛde petrol gu mu aba yie n'ase eti abusua mo ngyae deɛ mo yɛ no. Presenter bi interview me about Bishop sɛ wɔbɛka biribi about sɛ ne sini adwuma yɛ demon work a wafiri mu. Papa meka kyerɛ sɛ berɛ wei ɛnyɛ berɛ a ɛsɛ yɛka demon asɛm. Nipa no wawu. Nti ne wu akyi no wopɛ sɛ yɛnka dɛn? interview bi wɔ hɔ ma woyɛ presenter so na wobusa questions a ɛyɛ a mobusa questions a ɛyɛ new one na yɛnya old one nipa no awu nipa no wawu afie akyi ɛni abɔfono nipa no a yɛreka no asɛm no wɔwɛi ɔkɔ ɔnte ase enti asɛm a ɔkae na ɛhyee kɔma wodifoɔ sɛ ei ɛnɛ deɛ bishop sɛ yɛ adwuma no a yɛyɛ no yɛ demonic nti efi ne yɛbɛsɔ so ana ɛkɔba saa adɔfoɔ bi a yɛ kɔɔ kɔma nu adɔfoɔ a ebi a meme kaa sɛ meekɔ ayie no bi nti wɔredi akyiri aba no ɔno nso bɛka dɛm because kɔɔ kɔma nu sɛ wɔnkɔ nti ɔno nso sɛ ɔnyɛ dɛn wɔnkɔ baabi a nipa ne da sisia ne nyɛ berɛ a ɛsi ɛtwema ɛtwema mentwi o ti sɛ wokɔtena adom tv ne abusuafoɔ mu kɔtena Adom TV. Nka me hu yei. Ɔbɔ asiki, mɛsrɛ woyɛ panyin. Me, meda so de respect ma wo. Yɛso sɛ bi wo maame abɔ dam kora wotwi mu taa wo maame nam. Woba industry omi nyɛ nnɛ. Boys boys, mesrɛ wo. ɔhu sɛ ɛnɛ waa kura yɛ na mo kɔtena radio so ɛkɔtoto bɔmbo yo ɛyɛ ɛyɛ deɛ ɛsɛ mo yɛ bia but ɛnɛ wasa atwe ho asa abɛtaa abusuafo no ti sɛ wano pae nti wota wɔn akyi ɛyɛ saa ɔba siki wode problem ɔba wode confusion ba mesrɛ wo woyɛ panyin mesrɛ wo mesrɛ wo woyɛ panyin ɛmfa confusion bi a ma mesrɛ wo na baabi a bernard da sisi a na ɛnyɛ berɛ a ɛsi ɛyɛ twema me ntwe o ne yɛafrɛ kodwo nka sɛ wɔ radio eh, phone so ɛwɔ air ne yɛbusa questions questions bi wɔ ma ɛho hia questions bi wɔ a ɛho hia ɛnti wobɛwie aka kyɛ sɛ nipa sɛ nipa no ntu kamera ɔbɛba wɔn lusu wɔ nipa no ama wɔn lusu hwee nipa no ama wɔn lusu hwee but ebien na nka abusua nso so ɛyɛ nimunyam hyɛ ma mo sɛ wɔyɛ sini adwuma na mmom ne yɛ nua no atɔ no yɛ wɔ nipa bi wɔ kora sɛbisɛbi yɛ bɛnadi nua no baabi wɔ kora yɛ hu wɔn da. ne mma bi wɔ kɔ a yɛhu wɔn da abusua no yɛhu wɔn da saa na abusua no bi nso so hu yɛ ne actors ne actresses no bi da te abusua no bi nso spɛte sɛ obehu kwaku mɛn wɔ hɔ obehu lewe wɔ hɔ obehu mɛsiesie du wɔ hɔ obehu nana mama abira hɔ ɛkɔ a mofa so a mode ma nana mama abira ɛfa so yi ɛwɔ ɛyi ɛnyɛ fɛ ɛkɔ a mode kodwo nkasa fa so wɔ ɛyi ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ Kojo kura ɔkasa kyɛe. Me a ka me katee no because nsɛm bi wɔ ma wɔhwɛ bɛma obu afu ma wɔaka deɛ ni sɛ woyɛ dɛn woka na wada tv no ase sɛ wodeɛ meda mo ase momfa nkyɛ me baabi a mode me kɔ no mentumi nya saa ahoɔden no yɛ dɛn ɛntoa so biom nti mɛda mo ase na waka ate no ɛyɛ sɛ nnipa bɛpusi wɔ ama waka ni adeɛ ni sɛ woyɛ dɛn woka na wɔbɛnya tan wɔ obi funu ho Sɛ obi de sika ba yɛ so obi amfa sika mo. Saa moment wo deɛ ne hia. Saa moment wo yɛ yɛ kasa sɛ mo. Deɛ ne hia. Na mo wura fi sɛ busua na kasa mo di kan bɛka sɛ mo hia obi ahwe. Ha, yɛ nua wa yɛ si yale. Sɛ bi bishop yale yɛ. Wantɔn ne yadeɛ. Pefo sɛ wotɔn yadeɛ wonya no aduro. Me kwa kuma no tuwe sɛ bi bishop nya madamfo. Wɔne me amesusu me me ka sɛ me ne ne di nkɔmɔ da ko a wɔka kyerɛ me sɛ wɔnya attack ee me nua attack yɛbɛ ne dɛn ma me kura me request sɛ me ne ne bɛkɔ me spiritual mother hɔ ma vibe hɔ na yɛ nkɔ asɔre yɛbɛkɔ fi sɛ spiritual attack deɛ a yɛwɔ spiritual woman hɔ a yɛbɛtumi akɔ hɔ a sunsum no honam fam so bɛtumi ayɛ biribi ayɛ dɛn aboa yɛ because ma vibe yɛ obi a o respect actors actress sɛ yɛtumi nya ne bishop no yɛbusa no saa asɛm ma no yɛyi a ka mo mfrɛ no na momusa no akorɔbɔto yɛ a yɛ akorɔbɔto akorɔbɔto no medi nkɔmmɔ fa bishop asɛ sɛbi ne ba mpo no na ne nua no no kwakuntum nti bishop nkam sɛ ɔfa mente ne nka ho mefɛ no a wɔmfa me nso menim bishop ho nipa bi a mɛtumi akɔfrɛ no bishop ɔmo wɔ fie ɛwɔ kumase ɔmo wɔ bi wɔ akra eti fie bɛn mu na ɔwɔ ebi kura ɔmo abusua fie kura saa wɔ ɔmo kuro eti ɛhefa pɔt na bishop wɔ wobu sɛ sinini bi a wɔsi bla menim baabi a ɔwɔ ɛyɛ menim baabi a bishop wɔ nanso ɛnɛ no bishop wuye a mo kyekye location yɛn nua no mu bitumi faa so ɛbaa fie hɔ no, mode twa mpoa sɛ Bishop wu yale no deɛ moanhunu ne fie, nanso ɔwuiɛ deɛ moahunu ne fie. Na mo werɛ fi sɛ abusua no bi ɛkasae ɛkyerɛ baabi a mobɛyɛ mo na wɔtwe dane adeade. Ɛnyɛ fɛ. Ɛnyɛ fɛ. It is not fair. Ɛnyɛ fɛ. Ɛberɛ wɔnyɛ berɛ ɛsi ɛtwitwi Bishop abasa ne ne nan ne ne ti na sɛbi bishop te ase no ɛnyɛ obia na ɔka n'asɛm yɛ dɛn ɛkyerɛ no ɔyɛ person a ebia wɔnka n'asɛm nkyerɛ obi wobɛda hu ne haw nanso saa atɛm a mesi yɛdi saa nkɔmɔ nyina wie no ɛfiri ɛkɔ a meka asɛm no bɛkɔ me maame no wofɛ bishop a wɔmfa biem wɔamfa kɔɔ na nso tama me nua me brɔda yare wayɛ osi wɔma nkɔfoɔ hu sɛ meyare ebi kɔ no obi anya bibiduro bi de ayɛ dɛn ama me ɔma yɛhu ne yaw, ne yadeɛ. Hɛ, sɛ sinifoɔ wɔ sika o, sɛ yɛnni sika o, dedededede ne ma mpanyinfoɔ bi tumi de sika bi firi apueɛ ne atɔeɛ ne anaafoɔ. Aduro duro bi firi baabi. Sɛbi Lord Kenya koraa kɔ hɔ kɔbɔ mpaeɛ maa no wɔ mpa so. Asɔfoɔ bi ne adifoɔ bɛtumi abam abɛbɔ mpaeɛ ama baabi a wɔ but sinifoɔ koraa bɛka saa yɛ no a yɛka dededede a ghanafoɔ bɛyɛ dede no sɛ bi obi kora tumi nya akwankyerɛ tumi frɛ sɛ a mahu biribi sɛ afa nipa so mesɛ wɔn nti mesrɛ mo even razak razak ɛyɛ former manager ɛyɛ ayi ɛfɛn sɛ former manager to ayi kodon kansa wɔn kora frɛ sɛ gay bi ma gay bi afrɛ na na ante sɛ sɛ ne wɔhu about bishop busa sɛ yɛyɛ conference call ne lady no Wobɛfrɛ bishop hefa na wanya no? Ba mempɛ sɛ obi wu akyi ne kasa bebree ne mmoa. Okay, enti yɛ kasa ne bishop asɔre ana? Yɛ kasa ne bishop asɔre. Nipa ne yɛhia no ɛsen sɛ wawuo. Sɛ yɛma no 20 million na kɔ bɛtumi atena ase a, ɛka ɛbɛta. Sɛ 200 million, 1 billion, 500 billion, ɛna ɛka bɛtumi ama bishop atena ase a, Ebia anka Ghanafoɔ yɛbɛtututu susu kakra kakra de akɔgye ne nkwa aba. But wei yɛpere o, yɛampere o, yɛko o, yɛanko o, yɛsu o, yɛansu o, yɛtwerɛ o, yɛantwerɛ o, yɛyɛ nhwehwɛnim o, yɛanyɛ o, sɛbi ɔmma life. Nti yɛnyaa n'abasa, ne ti ne ne kɔn a abusua abusua mesrɛ mo ɛyɛ mo deseɛ deɛ ɛyɛ mo ya. Sɛbi deɛ n'adeɛ ayera no ɛyɛ ne ya o, nanso deɛ yɛde kɔhyɛɛ ne sɛ ɔne n'afa wɔ aberɛ a wɔnim ho hwɛ no Ɔno kɔ deɛ ɛne ya koraa se deɛ na ade ayera me kasa kyerɛ badwemba this is aggressive talk kwakuma no metuo me phone ayera me phone wei ayera ɛyɛ me ya o by deɛ de kɔ sɛ na wɔnim asɛm wɔ ho hwee sɛ mehu sɛ wei na ewura dan mu hɔ ɔno na afa no wobɛgye de sɛ deɛ de asɛm no sɛ no kora tumi firi nsuo bɔ dua ɛso ne deɛ ne phone yɛ ne deɛ no wɔammɔ dua deɛ de asɛm sɛ no no ɛya ɛyɛ ne yia sen deɛ n'ade ayera yɛnya complain no ɛna wei sesei ɛna bishop maame na eku no ɛna bishop ɔno ɛna ɛde ne ba sɛ ɔno na eku no a ɔno ɛna ɛde ne ba mo problem ne deɛ he ɔno ɛna ɛde ɔn nsɛm bi wɔn a yɛnyɛ dɛ yɛnka nsɛm bi wɔn a yɛnka mfiri ano wei maame bi na ɛka wa so ano pepere pii. na ɔbɔ so. Me maame bi, woyɛ werɛfoɔ, wɔso w'ano pɛpɛpie, wopɛ nsɛm dodo, wopɛ nsɛm a yɛka dodo, hɛ, woahwɛ ɔbɛbɔ w'ano nso bɛyɛ 5000 because woyɛ akora a wotwetwe nsɛm yɛ dɛn ɛba. Yɛn nuanom actress actors no, ayɛ a mensɛ ma Ghanafoɔ nte aseɛ sɛ sini adwuma no a mohu yɛ saa no, yɛyɛ adwumayɛfoɔ, yɛnyɛ abusuafoɔ. Asɛm a mekasa kyerɛ Badwemba, fa no sɛ woyɛ nɛɛseni na wokɔ adwuma sɛ nɛɛse, mepaakyɛw mebisa wo, nipa dodoɔ sɛ na wotumi kɔ ɔmo fie adwuma a yɛayɛ abuo ma bɛyɛ one year akɔ ne obi mfrɛ wo da sɛ nyɛ ayie ne yɛbɛakɔ hyia ɛnyɛ party ɛnyɛ biribi na ɛbɛdi yɛbɛkɔ hyia a yɛnyɛ nnamfofoɔ but yɛyɛ adwumayɛfoɔ yɛn ho no yɛnyɛ nnamfofoɔ yɛyɛ adwumayɛfoɔ mepɛ sɛ ghanafoɔ te aseɛ saa agyakum te ase koraa yɛ so wɔyɛ saman na wɔwu akɔ nsɛmampom ɔno deɛ deɛ biam ne yɛbɛka ɛyɛ kum ti ase na yɛsi wɔ nsɛmɛ wote ase mpo na wotumi kasa wɔ platform so kora no obi ankasa ho wowɔ ahoɔden a wokɔba no obi amfrɛ obi o na woyɛ deda hɔ ɛfiri na nipa no bɛfrɛ sɛ yɛante nneɛma bi asi a da bia yɛbɛko ntɔkwa me da bia me sɛ menya hɔ ɛmfrɛ sini ni sɛ ɔmɛboa me nanso sini ni ka sɛ ɔba bɛhwɛ me a ɛyɛ fine biribi atumi si o biribiara tumi tu nipa na mmom na bia ne sinifoɔ ne ba me hɔ na meme ɛyɛ ɛkrɛnti interview yɛka nokorɛ nkyɛ nipa na meyɛ interview ka kyɛ ghanafoɔ sɛ anaa sinifoɔ sɛ menhia mo because saa tam no nipa no adi kan koraa bɛka sɛ sɛ yɛyɛ demo work ɛne yɛyɛ I don't need eh, oh mehia sinifoɔ mempɛ wɔn koraa wɔ me life mu mehia sinifoɔ hwee wopɛ sɛ nipa no anyɛ dɛn nipa no adi kan ka sɛ sini adwuma no ɛyɛyɛ no yɛ demonic ɛna wɔsa bɛyɛ interview sɛ wɔhia wɔ bia hwe wɔmpɛ obia sɛ taku anase mpoa ɛnti wɔpɛ sɛ sinifoɔ mo pɛ sɛ wɔn yɛ dɛ na yɛ nuanom no na meka ebi yɛ nhwehwɛ anim ebi yɛ nhwehwɛ anim too much ebi me bla me toɔ no me ɛyɛ white ɛyɛ white black ɛyɛ black me mpɛ sɛ obi wu akyi efina me bɛ pretend sɛ me dɔn dabi me ntaa o. yɛdɔ yɛn ho yɛte yɛn ho ase yɛdi nkɔmmɔ but wowuyɛ no like menim deɛ mɛyɛ de akae biribi sɛ nti wei nti ɛsi meyɛ sei but yɛfie krama mpo wu a hwɛ yɛwerɛ ho na obi a mene no yɛ sini adwuma a yɛakasa da yɛhyia yɛbɔ nkɔmmɔ sɛ banad a menim no no papa ɛtu pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɔwu a ntimi nsra no mewerɛ bɛho mesu nti mɛyɛ mmerɛmu wɔ obi nso match deɛ yɛ obi fie yɛ ne sɛ obi fie hɛ sɛ obi de kamera si ne so sun yɛ o sɛ obi yɛ de o yɛwɔ deɛ ɔyɛ nhwehwɛ ne mu sun ɛne ɛwɔ deɛ ɛyaw wɔte asɛm no wɔntumi anyina nanso wɔde sun yɛ this is aggressive talk me ba bɛ dress saa asɛm yi nyame kan wɔn abusuafoɔ no nya deɛ wɔn kyerɛ no ne yɛn fa akoma pa adwenkorɔ yɛn fa nkora yɛn nua n'akyi. na asomdwoe nyɛ dɛn mmra na yɛnya watimi waka me mfiri da hɔm na afei na yɛbɛ kɔmpleni ɛna wo wa mmoa no wo wa nyɛ sɛ wo sɛ nyanka sɛ woyɛ sɛ wo sɛ nyanka sɛ woyɛ ne sɛ wo sɛ nka ɛno deɛ na ɛbɛnya na na mama abena sɛ wɔfrɛfrɛfrɛ maame no maame no sɛ ne ba nso ohia obi ahɔ deɛ na abɛyɛ before wobɛsi obi a obɛtumi ayi sika ama no ɔho ɛyɛ akoma wokura wotumi bɔ w'adwene mu po sɛ o oh, wabi a wɔsɛe me nua bi de ɔsɛe anaa me a me bra ɔsɛe ebia me mesɛe me ɔsɛe fita ebia mesɛe ne sika ɛkyina frɛ me na mema wo 1 million anaasɛ mema wo 1000 hwɛ sɛ nyame boa na ade kye wa ho nipa no kora adwene tumi sesa sɛ onua eh, me check sika bi ama nti wo de ma me sɛ ne fanfa na ne nyɛ dɛn ɛma wo adwene no kora tumi yɛ dɛn ɛsesa nti ɔma nti na bible sɛ ɔma mu wɔ nhyira sen wɔgyeɛ sɛ anka wakoma a medɔ nyankopɔn sɛ ɛden sɛ wobɛtumi ayɛ adɔyɛ ɛka nipa akoma nsa Enti sɛ wokɔyɛ obi adɔeɛ anaa wokɔ obi nkyɛn na abusua sɛ mɛmma mɛmma yɛn nkyɛn mɛmma yɛn nkyɛn anaa nipa no hia wo a me na meka kyerɛ sɛ wo na wode hɛnɛ million kura kɔ kura wakoma bɛ wakoma bɛ drɔpo hɛnɛ million kura ntumi fa nkɔ mekasa kyerɛ badwemba ɛnyɛ dede kɛkɛ na ne yɛpɛ yɛba social media yɛpɛ sɛ yɛka asɛm a ɛyɛ truth no kura asɛm kyerɛ wo nyame nka ho Ɔnom ɔmo a sɛ onya abrɛ no a hwɛ me me din de Kwaku Mary wobɛtumi afrɛ me Bob Seger one one one. Ghanafoɔ nti ɛsɛ deɛ daa ɛkɔ so yɛ ara ne pitiri nsɛm no na Kwaku Manu ɛde agu hɔ no. Ghana deɛ asɛ obi a ɔbɛwu, panyin anaa nipa titiriw bi a ɔbɛwu wɔ ɔman yi mu no na ɛyɛ sɛ biribi ɛbata ho saa ara na nkorɔfoɔ de bɛyɛ na superstition saa nnoɔma no ara. Ɛsɛ obiara ntoo ne kɔn nguu da. Mhmm obi amu wuo bi a kyerɛ sɛ ɛyɛ ne kra wuo wɔ Ghana ha a ɔyɛ nipa titiriw da, da biara ɛfata biribi ɛbata biribi saa ne ɛde ɛrehyɛ adum ne adan nso nka akristofo yɛse Nyame ɔno ara na ɛde ma ɔno ara na ɛgye saa na nka gyidie no ɛkyerɛ mo nanso daabi da, da biara ɛbɛhyehyɛ amanfoɔ ne nkorɔ nnoɔma pii ɛbatabata ho saa. Abusua ne adɔfo, ha na ɛde mo besi. Gya so TV ni, ɛkɔ dwa so na ɛkɔ fa deɛ ɛwɔ dwa so na ɛde ba ɛgya so na ɛne mo akyɛ no fɛfɛɛfɛ. Mesrɛ wo fa nsa teaa yi ɛhwɛ ɛ subscribe ma me fa bɔ button no so na wa ringe bell no so video na ɛde bɛto wa na so wanya no ahwɛ bi na yɛne mo abom ahwɛ no fɛfɛfɛfɛ. Aha na mede mo besi na sɛ nsuo antɔ deɛ a yɛnhyia wɔ pipe ano. Sɛ ɛtɔ nso deɛ a, hyia mo Nkwankwan dua ase na yɛmmɔ nsrehehe. M'akra mo Sly P nie, Gya So TV nie.